Ɔde yɛ baa sukuu. Nyame de yɛ baa sukuu. Sukuu na ɔde yɛ baeɛ. Na nipa no bebree nipa no bebree ayɛ ɛɛɛ mistake. Nipa no bebree nea ɛyɛ sɛ wɔyɛ no nyɛ ɛno na wɔyɛ. Yeah. Nti ɛnam sɛ ɛnyɛ nea ɛyɛ sɛ wɔyɛ na wɔyɛ no nti no, ama ama Nyame abufuhyew aba na anka nnipa tumi sɛe wiase. Ama nnipa ntumi nnipa ntumi nsɛe wiase in a sense sɛ ah, na na wofa nneɛma koraa na sɛ wode ɔkɔ market wofa nneɛma na sɛ wode nneɛma no ɔkɔ market na wo kunu ka sɛ ɔma wo mfa nkɔ a sɛ wɔmfa nkɔ Nnipa yɛ n'adwene sɛ ɔbɛsɛe wiase anaa ɔde yadeɛ bɛsɛe wiase no, Nyame no bɔɔ saa nnipa no a ɔno se ɔbɛsɛe wiase no. Wodɛ yɛmfa ya yɛmfa nyɛ example. Wohu sɛ na Yesu Kristo ɛbɛyi no ama but anyɛ Nyame no ɔno ara no bɛyi no ma ɛ owura Judas mu ɔmaa brɔnsan no wura Judas mu maa no yɛ dɛ ɔtuu saa anamɔno no. Ɔho. Enti no, sɛ a yadeɛ wei koraa ba a, anyɛ nipa no de ba yɛ, Nyame no maa ho kwan a yadeɛ no tim ɛtim bɛyɛ yɛ a, ɛmfa no sɛ sɛ wowɔ wo mfofoa bi ne wɔɔdɔ anaa wowɔ wahane bi wɔ hɔ a, wowɔ ama bi kwan a nipa no ntumi ntwe sɛ ka ne mma mmɛgyina sɛ ɛɛ meedɔ na na neɛ na neɛ ɛwɔ hɔ ne sɛ Nyame no Nyame no asotweɛ na ɔretwe yɛn. Saa asotweɛ no akɔyɛ sɛ exams no a biara kɔkɔ yɛeɛ no, afei no biara ɔma biara maake ne deɛ. Baa bɛkokɔkokɔ asɔre a na ɛnni wɔ sɛ wɔkɔ, wɔn a wɔtutututu anammɔn a ɛnyɛ sɛ wɔtutu, na ɔma na ɔma biara bɛtena fie. Nti fie no a biara bɛtena no, wo nua wɔbɛtena hɔ a ɛhu sɛ. And asɔre a wokɔɔyɛ ɛboa wo sɛn ne wosi wosi ne wo nyame ntam kɔkɔyɛɛ sɛne wo ne wokɔ no mfeɛ dodoɔ a wokɔ asɔre no nyinaa wo ne wo nyame ntam no sɛne no si teɛ nti no essence paper no nyame de ama woa sɛ bɛtena fie wontumi abɛkorɔ si asɔre no o essence paper no ɔde ama sɛ woa bɛtena fie Wotena fie a, ɛsan so no, ɔsɛ ɔmma tikya no bi a maake ma wo a maake. Na nea ayɛ ne nipa, nea ayɛ ne nipa yɛyɛ adwene ne sɛ, ɛɛ sɛ mate baabi adeɛ koraa no a, ne nto ɔfren, ne nto wei ne nyɛ sɛ wɔ asɔnda no mu. But ɛno da koraa no ma yɛ ti kɛse. Nti sɛ wɔkyɛke a, ɛyɛ ten, ɛɛ questions no yɛ ten a, wonua wokɔɔ asɔre biara a ɛmfiri nyame biara no wote tan ne nyinaa but ebi a wo nko ara bɛyɛ w'adwene sɛ oh ne nkɔ asɔre ne nto correction correction no koraa no nipa na wode saa correction no kɔmaa no no amfa nyɛ nyame adwuma nti ɔnam sɛ amfa nyɛ nyame adwuma nti wo correction akɔto yɛ no wato no kwa Mfasoɔ biara mma so. Nti no nea ɛteɛ ne sɛ sɛsi ara no woabɛtena fie no wo a wobɛgye wo ho adi wobɛhwɛ wo nneɛma ma agye wo ho adi ahu sɛ ah adeɛ wei ankɔkɔ yɛɛyɛ yi asɔre wei ankɔɔ yɛ yi manya mfasoɔ biara mfiri so because asɔfofoɔ yi hyɛ da biara yɛkɔ asɔre ɔmo hyɛ nkɔm nipa asoma si obɛwu nipa asoma si ɔnni yie nipa asoma si ɛnyɛ sɛ ya bɛtɔ ɔyere Bɛyɛ wei, hwɛ sɛ mmerɛ dodoɔ a wode atena fie wo ntɔ wo yere no a bia nhyɛ wo nkɔn sɛ wobɛwu bia nhyɛ wo nkɔn sɛ wobɛyɛ no kyɛke fa ne nyinaa yɛ analysis dɛbɛ na yɛ kyɛke ne nyinaa fa ne nyinaa bɔ ne hwɛ hu sɛ baabi a wonam no na ɛyɛ a sɛ wo ankasa wagye wo tom sɛ na ɔnyɛ a nyame asena ma second chance because wohwɛ ɔhene hezekia nyame ma no second chance Wahu? Na yɛhwɛ kwan a ɛɛ eh, Sodom ne Gomora sɛeɛ no a, ɛyɛ bɔne no last one na wɔyɔɔyɛ nti ma Nyame sɛe Sodom ne Gomora because bɔne no bɔne nyinaa last one a nipa nyinaa nim ɛyɛ sɛ bɛrima ne bɛrima bɛda baa ne baa bɛda Ɛfiri sɛ, anyɛ deɛ yɛnhu bi da ni sɛ ɛɛ asɔfofoɔ bɛnom nipa mogya. Anyɛ deɛ yɛnhu bi da ni sɛ asɔfofoɔ bɛdi bi yerɛ, wɔn afa bi yerɛ. Anyɛ deɛ yɛnhu bi da ni sɛ ɛɛ akorɔmfoɔ aku nipa. Anyɛ deɛ yɛnhu bi da ni sɛ bi afa bi yerɛ, bi akɔwia sika, bi akɔku nipa wuram, bi kyɛ sɛ yɛahu ne nyinaa bi. But neɛ ɛtwa toɔ, yɛ a ɛtwa toɔ a Nyame abufuhyew kɔɔ Sodom ne Gomora so yɛ baa ne baa a ɔda, bɛmma ne bɛmma a ɔda. Kyerɛ sɛ wura no ayɛ dodo wɔ wiase wiase. Nti ɛsɛ nyame boa ne nyina yɛnya baabi a yɛbɛto agu nti ɛsɛ nyame hye no. Nti hye ne nyame ɔhye no no na wo a ɔnhye wo wo a yadeɛ no bi mmɔɔ wo no aka kyerɛ wo sɛ bɛyɛ to asɔnda no mu asɔnda no a wɔn ato no amanfoɔ nte aseɛ wɔn ato wɔn ato nsɛ nsɔhwɛ no a wokɔyɛ ɔyɛ no Sese fa wo paper no kɔtena wo fie no maake. Nkɔ asɔnda no ngɔ bio. Bi sɔre na ɔbɔ mpa yɛ awurade ei boa yɛ o Jesus ei yɛ no. Mama sɛ wɔyɛ nsɔhwɛ ne sɛ bɛbɔ dɔ no kran sɛ sese nsɔhwɛ no a wayɛ no wayɛ awie. Ya ɛnde eh, within one minute time no wa wo mfa wo deɛ ma ɛyɛ ngye. Na sɛ one minute no twam ansa na wode wo deɛ no akɔ a, wode ma ma wo ara kyɛke bɛbɛgye. Bɛngye nea wokɔyɔɛ no ne Nyame sɛ tena fie no hwɛ wobɛnu ho annu ho na ɔsane de second chance no ma wo a, woatumi atu ho anamɔno. Na nyɛɛ sɛ ɛɛ ɔsesa anaasɛ ɔtwe waso de waso akɔ baabi a ɔntwe waso na mmom saa mmerɛ no wonya sakyera pɛ Agye wo atom sɛ woasakyera. Nea wokɔeɛ no woahu sɛ ɛsiane sɛ na woafeeli nti no, ɛnyɛ nti no woayɛ w'adwene sɛ wobɛsesa. Nti sɛ woayɛ w'adwene sɛ wobɛsesa a, awo foforɔ no aba wo so, woayɛ born again a Nyame no agye wadi a Nyame no ɛte sɛ ɔpɛ w'asɛm a ɔbɛsan ama wo. Hezekiah chance na ɔde maa no no, ɔbɛma obi. Nti no yɛn nyinaa yɛhwɛ mu sɛ saa mmerɛ no wokɔkɔgyina hɔ bɔ mpaeɛ yɛdedede awuradie awuradie no bagyegye nsɔhwɛ no awie. Essence paper no, Nyame agyegye awie, nti no sɛ wokɔbɔ mpaeɛ a, nyɛ afei na ɔkɔbɔ ama Nyame ama wadom. Nyame ab neɛ nea woyɔeɛ no, Nyame bɛhyira wo a saa mmere no ɔgu so a ɔyere ɔhyira wo. Woka ho a, ɔka, ɔka ho a ɔka ho, ɔnka ho a, ɔnka ho. Ya, woka ho a ɔka ho, ɔnka ho a ɔnka ho. Enti no, yɛn yɛn kyɛ te sɛ nipa na wakɔ wia bibi bi. Nipa na ɔwia no bibi no wonni na ɔba a wohu no pɛ na ɔyɛ mu ahye no. Nkɔmɔ anyɛ sɛ ɔne ne di koraa ɔbɛ ɔbɛ- ɔne ne bɛdi saa nkɔmɔ no. Enti nipa biara te fie biara asɔre a ɔkɔɔyɛ baabi a ɔde ne ti akɔhyɛ Seesei no, ɔte hɔ no a ɔnnya kɔ ne mpie no, ɔredwendwene. Ɔredwe ɔredwendwene a ɔhu sɛ nea ɔyɛeɛ no, ɛyɛ anaa ɛnyɛ. Oh, Nti nea meda me ti hu ne sɛ, ɛɛ, seesei no deɛ, wo a woyɛ teneneeni a Nyame dɔ wo no, wo no deɛ ɔmfa ne nsa nka wo because Wo kyɛke a mmerɛ a eh, Nyame maa Moses de dwane mogyaa eh, ɔkuu dwane maa ɔde ne mogyaa kɔfofa Israelfoɔ no nyinaa kwan ano no yɛ a yɛ a eh, Egyptfoɔ abaka no wuiɛ no mogya no baabi a bi kɔkaa yɛ biara no Ɛnyɛ adeɛ a ahum no wura saa fie no mu. Nti saa saa fie no abaka no bi a ɔwɔ bi anyɛ dɛ anwu. Nti sɛ wogye wo ho di sɛ ɛɛ saa mogya no bi abɛka wo kwan ano deɛ a wonni wonni ɛyi ɛyɛ nhyehyeɛ biara. Nea ɔrekɔ no ɛɛ ɛrekɔ wokyɛke a mama Spain ha yɛ wɔ yi me mo mente sɛ Spain ha yadeɛ no ɛku nipa biara. a ɔyɛ tuntumni, menteeɛ. Me mmom mentee sɛ aku nipa bi a ɔyɛ tuntumni. Aborɔfo no, wɔn awu na ayɛ nkyɛ te sɛ nurses home. Nurses home baabi a nkokorafoɔ no ne mmerewafoɔ no wɔ no. Wɔn a wɔn awu no, ɛnyɛ easy. Spain, woka sɛ wɔrekyɛke Spain nipa dodo a wɔn awu a, wɔkɔ almost fifty thousand. Because na na wɔn kyɛke Ameri wɔn kyɛke Amerikafoɔ deɛ nurses home no na adeade na wɔn kyɛke yɛ no. Amerika sisi wɔn wɔ total of fifty thousand. Kurom ha, yɛwɔ bɛyɛ fifty thousand yɛ a wɔn awu. Nnɛ dadua wei, nnɛ dadua wei ne so ate ama no aba ɛɛ three hundred and forty five asesɛn ne wɔn wɔn wuiɛ ɛwɔ nnɛ nnɛ de mm. Ah, nnipa no gu so a gu ara na wɔn gu so a wɔn awu nnipa no gu ara na wɔn gu so a wɔn awu hwɛ ɛnyɛ yize. Oh, nnɛ memfa no sɛ nnɛ date yɛ nnɛ date yɛ twenty fifth april twenty fifth twenty yeah twenty fifth april nnɛ nipa ɛɛ ɔmtɛm bia no ɔmo calculate ɔmo calculate ne te sɛ nnora deɛ no na aba nnɛ nti no check ya nnora deɛ no na ɔmo de ba nnɛ no nti nnora deɛ no yɛ three hundred and forty something so asana te no no but ɔmo a yadeɛ na ɔmo asana nya bibio no. wɔn a sese wɔn wɔn asra nya bi na wɔn dɔɔso ɔn nti ghanafoɔ ghanafoɔ ghanafoɔ ɛɛ ɛbɛsrɛ ghanafoɔ paa sɛ yadeɛ wei no yɛ nim na yadeɛ no ɛyɛ reɛ nti no neɛ wogye bible didi a neɛ president no aka sɛ yɔ no yɛ yɛ yɛ yɛ asotie ɔsi hyɛ fie a hyɛ fie ɔsi hohoro nsa hohoro nsa. Ɛno ne Nyame bɛhu sɛ woyɛ nipa a wobrɛ wo ho ase. Na sɛ akɔba sɛ wo sɛ woyɛ kristoni, woabɔ mpaeɛ sɛ dabi ɔnyɛ wo, bi deɛ masɔre mma, ɛɛ mayɛ sɛ. Mmerɛ bi Francis Kwarteng ɔka asɛm bi, sɔfo no, ɔka Nyame ɔka Nyame adwene paa na mehwɛ a ɔsane asene asesa no. Because ɔse ɔse ne first interview no a wɔyɛ no no ɔse nyame se ɛɛ asɛm a ɔbɛka no ɛbɛyɛ dene na wɔn bisa no sɛ ɛɛ sɛ gɛɛ no bisa no sɛ sɛ nna ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ dene ɔse nyame se menka nkyerɛ Ghana ma ne mpanyinfoɔ a wɔn nyinaa sɛ wɔn nsa no nna na wɔn akyi na wɔn nkae no na wɔn mmɛsom no. Ɛno ara no no, anka bi anka ho bio. Nti akyire yi mante deɛ ɔsan sii yɛ. Wɔn sɛ ɔsɛ ɔyɛ akwankyerɛ sɛ epumpuna wisi o sɛ ataade o man menya ntie menya ntie na yi ne bio. Ɔho ya ɔho ɔho ɔho. Nti no meda mehu sa mehu. Me mehu sɛ yeah mehu sɛ akwankyerɛ wɔ hɔ deɛ but nea odi kan kaeɛ no ɛtɔ nipa som paa because because adeɛ biara nkyɛ ne sɛ the best because maa sɛ wokɔ wokɔ wosan dara wani kɔhwɛ nyame a nea yɛhu ne sɛ nyame no asan dara wani kɔhwɛ no no wobɛbu adeɛ wobɛbu nea president yɛaka Deɛ ɔbɛka wobɛdi so, sɛ da ne wu bɛhyɛ da nim, sɛ deɛ anamɔ no bi a ɔbɛka sɛ tu biara no ɔbɛyɛ dɛn? Wobɛtu. Wote ase? Nti no, ɛyɛ nnoɔma bebree. Nti no, Ghanafoɔ, eh, yadeɛ wei no, yɛnim sɛdeɛ, because yadeɛ no, according to sources no, ɛyɛ airport na wɔn start distribute yadeɛ no. Nti airport no, Play bia saa tam no play dodoɔ kɔɔ China kɔɔ America baa Britain baa Spain baa ayi no nyinaa no nti yadeɛ no ɛkɔɔ within two days no na yadeɛ no wɔ baabiara saa saa na adeɛ no yɛɛyɛ nti na wɔn se gye sɛ summer time no aba two times ansa because ɛbɛkɔ a ghana deɛ ghana ɛbɛtumi akɔ ntɛm because aboa no sɛ ebi wɔ wo nsa na wode sɔ dadeɛ mu na sɛ dadeɛ no ɛhye a aboa no ntumi ntena hɔ hmm. nti no ha yi na wɔn nso gye sɛ summer time no two times awia no abɔ mpire no because sɛ dua bi ne bi so na wosu wakɔ so ma Saa mmerɛ no a awia no abɔ awia no abɔ no aboa no aboa no ntumi ntena awia no mu ntumi ntare dua no ho ɔbɛwu nti wokɔ so nkura no a bi anyɛ wo nti gye sɛ samata naba mprenu ansa wei a wei ama amanfoɔ anya ho wɔn se wei na ɛba the dragon the hwane hwane nipa adwene bebree wo na nea ya na nea mehu nea mehu ni sɛ nea mehu ni sɛ ohun sɛ. Yɛwɔ family spirit wɔ hɔ. Moment a wobɛbɔ mpaeɛ ara, wobɛyɛ w'adwene sɛ wɔbɔ mpaeɛ ara, wopɛ sɛ wohu Nyame, wɔfɔ so ahu Nyame wɔ mmerɛ Nyame mfrɛ wo, wɔfɔ so ahu Nyame no, wobɛfɔ so ara, wobɛhu sɛ family spirit no, wobɛbɔ mpaeɛ na ɔde ne ho agye mu, na ama, na, na ama, na ama, ama wɔ ansa, ɔma ansa no, wogyidie, wogyidie ni sɛ, Nyame agye wɔ di, Nyame atie wo mpaebɔ, wei deɛ yɛnkɔ, Nyame akasa akyerɛ, wei deɛ yɛnkɔ yɛ sei, yɛ deɛ nkɔ yɛ sei, no, mama hɛ, Mekɔ sukuu a, sukuu no a ɔbɛkɔ no, ɔde nwoma no, nursing, police, sogya, training, ɔkɔyɛ practicals. Practicals no ne sɛ, ade nwoma no a wosuaeɛ no, wɔrekɔ akɔyɛ ho adwuma na ɔkɔ. na ɔkɔ akɔyɛ tikyani a na afa nkoraa na ɔkyerɛ wɔn adeɛ but yɛhu sɛ bible no a yɛsua no adeɛ a nyame di ka no ma ɔde ma teneneeni paa yɛ nimdeɛ obie no adwenem ma no te n'asɛm ase na mama eh, sesia yi sɛ nyame abie w'adwenem ama wate n'asɛm ase a n'adwenem a w'adwenem a abie ama wate n'asɛm ase no sɛn ne osifa n'asɛm no Abue w'adwenem. Nti ɛyɛ sɛ wote neɛ ɔreyɔ no ase. Ɛyɛ sɛ wode kɔ Bible mu yɛ ntotom. A ah, Nyame mmerɛ bi saa deɛ wei siiɛ. Nyame mmerɛ bi saa deɛ wei baeɛ. Nyame mmerɛ bi saa deɛ wei. Ya saa deɛ no na ɛwɔ sɛ nipa nɛ nipa yɔ neɛ Bible na wasua no. Ɛyɛ sɛ wosane de w'adwene fa Bible no nyinaa akyi. Hwɛ neɛ Nyame kaeɛ ne hwɛ neɛ ɛsisi Bible mu na hwɛ neɛ wasua na hwɛ neɛ ɛreba na nyam nimdeɛ ne fatu ho anammɔ no. Na sɛ ankɔba saa, na wasua Bible, Bible na wasua no, ne nyinaa no mesena kɔbɔ mpaeɛ akyerɛ Nyame sɛ, Nyame sese ɔma yadeɛ nkɔ, ɔma menya yadeɛ ho aduro. No, no, no, no. Nyame, Nyame ɔnwene sa, ɔnyɛɛ ne sa. Na ɔs, ɔs, ya, ɔse Bible na wasua no. Hu nimdeɛ a ɔde maa no. Saa nimdeɛ na ɔde maa no, hunu wɔ Bible no ni sɛ, Mese mmerɛ wei bɛba, saa adeɛ wei bɛba, mmerɛ wei bɛba, saa adeɛ wei bɛba, na asɔfo koraa no, sɛ Nyame amma wo nimdeɛ a, wonya yikyerɛ bi a wotumi ka sɛɛ no. Nti nimdeɛ no control adeɛ, adeɛ nyinaa. Nimdeɛ no control adeɛ nyinaa. Ya, ya, ya, ya. Nti sɛ nimdeɛ no antumi ancontrol wo nneɛma a wobɛyɛ, wo Bible a wasua. Ya, ya. Yeah. Nyame so, yeah. Mm, nti sɛ nimdeɛ no ntumi angye wo nimdeɛ no ntumi ammoa wo nimdeɛ no ntumi amfa wo nkɔ baabiaa that means sɛ bible no wosua no wosua no kwa ɔmo bɛyɛ wɔ ɛsanse ho bia bɛyɛ wɔ ɛsanse ho bɛpa ase nti nyame se bia nkɔtena fie nyame se bia nkɔtena fie na ɔnyɛ exams ɛɛ eh, exams na ɔde ayɛ awie no ɔde bia pepa ahɛ ne nsɛm bia nkɔnkɔ maake nti wo nea wo maake no hu sɛ nea ɔyɛ ɔyɛ no nyɛ a fine ɔde wobɔ no bɛkyɛ wo na mmɔ hu sɛ baabi a wowɔ no ɔyɛ deɛ a a Wo ne Nyame wɔ asɛnka. Mm, ɔyɛ deɛ wo ne Nyame wɔ bi ka.